Right, toenda pa question 12. Answer, answer this whole, oh, the whole question he, pa graph paper. Iji, zvongotaura, isa pa graph paper. Obva waudzwa futi kunzi quadrilateral A, quadrilateral E with vertices. Watodzwa ma vertices arapo, chako ngobairira ma vertices iyayo, wotodrowa chii? izi diagram rako iri wobva wariti e mukati sezvandangangoita apa anditi a wacho wobva wamudrowa futi womuti chi a mukati very simple but wapiwa scale wandiri kunzi minus 10 izvo zvinomako minus 10 kusvika pana 6 ndochi x axis and kubva pana minus 12 kusvika panani pana 8 ndochi y axis izvo zvakakosha izvozvo kana usati wakuzvigona zvinhu izvi kaizvo tsvaka bhuku remalinear graphs anditi right zvachinzizvo using the scale 1 centimeter ribs in 1 unit doka box ka handiti chete chete then vachinzizvo ni draw and label tatoita kudare write down the matrix which represent the transformation which maps e to a akomana apa pakakanganiswa nevakawanda panzi e on to a hazvanzi a on to e a on to e ka kubva apa handiti tichienda apa tiri kuzvibata here tiri kuzvibata kubva papi apa tichienda apa pari pazviri kunzi kubva apa tichienda apa He transformation ipi yashandiswa. Saka door yana chitaura ye inverse iya iya. Iwe uchatanga kutsvaga yekubva apa kuenda. Kuti transformation ichi. Because this pawa draw ma lines aya ndakudza aya kuti pauno describe transformation yako. Chinoda kuti timboti nezva zvanga describe transformation. Ungotsvaga ma corresponding points handiti. Ma corresponding points ndiri kuona. I i i-enlargement but i-enlargement manje iri very tricky so anditi right ndava pachinzi chitiudze iwewe e, matrix yakashandiswa handiti iyo wakuzoti origin o ha kana iri origin o hainetsi takutoziva kuti takutoshandisa chi yedu yaya ki handiti ki aya achimirira identity uzvibata right saka takutitarisa kuti orit ko kubva uku kuenda uku skill yakashandiswa ichii ichii handiti sandotarisa macorresponding side side iri neside iri ndori kucorrespond handiti right ndobva ndachiti nini ho right one two handiti avo vati one two three four saka ndikubva uku ndichienda uku ndozvandiri kuita ndizvi ndikubvawo ndichienda ndichienda uko ndakuratidza ndakukuratidza two ways ndaikwanisa kungozviita izvi right waiwana iyi sa ndichati two two over four ah, no four over two anditoda kutsvaga kubva ukuenda first sa ndakuziva kuti scale factor yangu chi ndi two ndi two handiti kana ari two ndakuti e, ndakuchiti chii ita izvi is it uh, positive or negative it's negative handiti because yes exactly because chakatiuta chakanotiuta kaichi handiti chakanoenda minus exactly saka its minus my scale factor would be minus 2 0 0 minus 2 chete chete because chabvawo kuti chienda uku ehe right now takuchida kuziva kubva kupi uku tichienda uku ndopakuchishanda iya iya e, inverse anditi ndoba kushanda invesi wakutsvaga invesi yechi yetransformation iyi anditi ukawana invesi yetransformation iyi ndoba uchazowana minus half zero na zero minus half anditi kaona tika we, we can prove anditi hatizvere guys Yes, can we prove this? Aha. Ndopana ndati baba you can prove this by picking any corresponding point futi. Over times ane matrix handiti. Saka tikatora minus 6 ndatore uchi. E minus 6 na minus 12 handiti. E point minus 6 minus 12 no nei times anechi ne matrix yacho iyi inofanira kunobudisira 36 36 because maona sei ndapika point because tasa mapoints two anhu anonatsooneka kufanana kwavo hapana kana confusion handiti kuti i same point saka ukazi multiplier ne that matrix iri kubudisira chi 36 i have proven apa pakamboitika tunharo nharo nevamwe vadzidzisi zvavo vachiti no no no no it's minus half zero

chawabata here even pane rimwe green book rakatopa answer yekuti minus half zero minus half zero amana tenga ima green book kuzimsek kuna kungotenga zvimwe zvemagreen book zvagadzirwa nevanhu tenga kuzimsek green book aoda green book rako rakakwana anditi tenga kuzimsek unatsoona maansa chaiwo chaiwo kwete maansa ekugadzirirwa anenge agadzirirwa nevanhu mustreet allright so eh, do

tingati istretch and zimamirira zvikaita obvious this transformation ifanira iri rotation because ndo yasara ka rotation ari yega andit saka kana iri rotation zvaunoita wakutora campus yako and you bisect any two corresponding points chete chete andit you bisect any two corresponding points kuda kutsvaga kuti e, point of rotation yacho ndeiyi bandiri ah, one mulongo vatatori nditoshandisa kamba right let me bisect any two corresponding points you can bisect ish these points and it right kuti bisect kwacho so ndozvamuri kuda kuti tiite to bisector any two corresponding points alright make sure kuti you're using a sharp pencil ane anoshandisa mamwe mapencil asinganzwisisi kuti mapenzura aya aya wakatenga kumagaba here kana kuti akatenga tadhura point yedii kuti vamwe vanhu vasaconfusike panapo toziva kuti kune timu rakazara nemweya weconfusion wega wega nezvi eh, right tivakati ta tadhura chi line ravo endoya panapo ndichibisecta zvangu mm. ndada kupa isekita imwe side handiti ndandachinja campus radius izvo zvazvibvumirwe hazvitombobvumirwe bcause unoona moto sewandiri kuona okay let me use my rub titangidza handiti bcause unotozonetsana na exama ino right so nditanga kupa isekita iyi ndakuita make sure kuti campus yangu iri tight zvakakosha kubva watoziva lesson yekuta kuti make sure kuti kamba ziri tight handiti right now ya tight right very tight nomavanisa tight right noma ndauya another corresponding point this one diyere ah, soda mapoints anoti confuse handiti right bisect bisecta kunotapira kubisecta iri varume kunotapira iyo yaita pfupi saka ndodzokera pairi futi ndowedzera chi ndowedzera line rangu right kata now then ndakutotora rula yangu ndakutodhirowa chi another line so anokugona ma lines ana bisector i hope you can see the bisector g these two corresponding points and it, that bisector with this one and this one ikanibudisira apa saka mukona kuti apa ndopa point of rotation ndopa point of rotation apa handiti kauchida kuchiona manje ma madegrees acho manje kuti mangani manje zvaunochiita manje zvandakakudzidzisa zvezvi unongotora two corresponding points kuti wodraw line richienda pachi papoint ipapo ta chienda papoint ipapo wodraw futi richienda kuchi mm. mm. so from the image to the point anditi of rotation ozoenda futi chii papoint yeobject ari macorresponding points anokona kuti itori 90 degree saka kutoona kuti orit this is 90 this is 90 degrees anditi right direction manje tanzi ti no image saka tikubva pachidai ukataurwa kunzi yatadiscin which maps a on to t a on to t saka takuziva kuti irotation

anticlockwise hanzvana maona ndakaisa ka aro kanoratidza kuti tiri kuenda uko handisi kuenda uko anticlockwise eh? ehe anticlockwise anticlockwise anticlockwise akutaura hapana apa akutange ndi anti chaiye wake vekumba handiri anticlockwise allright allright ngatichiendai pa last one last one is very simple hanzi one way stretch represented by the matrix matrix ikurepresenta chi 100 minus y half net quadrilateral ye anti quadrilateral s vatiri pamatrix kudhara so chawangoita is just to to multiply each and every coordinate nechi nematrix iyo and make sure matrix ndo yekutanga handiti chete zvatopera wovaona makuba points ako aya Wakutopiwa mamatsi zvatopera. Guys kana wasirinzisa zveku multiplier dzokera chi kumashure kwema matrices. Muzvibata. Saka ndangopika any point. And eh ya quadrate ra 8 adzoka kuna quadrate ra 8. Ndopika chiro point apo. Ndokona kutsora 2 chi 2 2. Ndakutoyi multiplier nechi ne matrix yacho 2 2. Ndokona towana the new image yacho yandichazoisa apa. point andichazoisa chete chete chete zvatopera